Stellt Iech vir, Dir kéint d'Parlament zwéngen, sech mat Ärem Thema ze befaassen, ouni Deputéiert ze sinn, ouni Lobbyist ze sinn, einfach als Bierger. Zu Lëtzebuerg ass dat méiglech. Mat just 5.500 Ënnerschrëften op enger Petitioun kënnt Dir direkt viru Parlamentarier Äert Uleis presentéieren. Dat ass Demokratie an Aktioun. Wëllkomm bei Parliament Decoded. Ech sinn de Sven Clement, Deputéierten an der Chamber. Haut kucke mer d'parlamentaresch Petitiounen. E staarkt demokratescht Instrument, dat all Bierger ab 15 Joer zur Verfügung steet, fir aktiv un der Politik deelzehuelen. D'parlamentaresch Petitioun ass ee vun de wichtegsten direktdemokratesche Mechanismen, déi mer zu Lëtzebuerg hunn. Si erlaabt all Persoun, déi zu Lëtzebuerg wunnt oder schafft an op d'mannst 15 Joer al ass, direkt eng Fuerderung oder eng Idee un d'Chamber ze riichten. De Prinzip ass einfach, Dir hutt eng Idee oder eng Fuerderung, déi Dir wëllen un d'Politiker bréngen. Dir formuléiert eng Petitioun op www.petitioune.lu an d'Chamber kontrolléiert, ob se recevabel ass. Firwat ass d'Kontroll vun der Recevabilitéit wichteg? Ma d'Petitioun muss gewësse Krittären entspriechen. Se muss am allgemengen Interessi sinn, net just am perséinlechen. Se däerf net géint d'Mënscherechter oder demokratesch Wäerter verstoussen. A se muss en Thema behandelen, dat an d'Kompetenz vun der Chamber oder der Regierung fält. A schlussendlech, se däerf net beleidegend, oder diskriminéieren se. Wann Är Petitioun als recevabel erkläert gëtt, gëtt se verëffentlecht an Dir hutt vun do un 42 Deeg Zäit fir Ënnerschrëften ze sammelen. Dat wichtegst Zil, 5.500. Fir war grad 5.500? 5.500 Ënnerschrëften entspriechen ongeféier engem Prozent vun der Lëtzebuerger Populatioun iwwer 15 Joer. Dës Zuel gouf also bewosst erausgesicht, fir ze garantéieren, datt d'Thema e gewëssen Interessi an der Gesellschaft huet, ouni datt et ze héich ass. Wann Är Petitioun also déi 5.500 Ënnerschrëfte kritt, kënnt Dir als Initiator virun de Parlamentarier Äert Uleies presentéieren, an dat an enger ëffentlecher Audienz virun der Kommissioun an dem Minister. Dës Audienz ass en direkten demokrateschen Dialog, Dir kënnt Äre Standpunkt presentéieren, Froen un d'Ministere formuléieren an och Froe vun den Deputéierte beäntweren. Dat Ganzt gëtt live op chamber.lu iwwerdroen a protokolléiert. Et ass also e ganz offiziellen. an transparente Prozess. Als Deputéierten hat ech schonn d'Geleeënheet u ville Petitiounskommissiounen deelzehuelen. Et ass ëmmer erfrëschend, wann d'Biergerinnen an d'Bierger direkt hir Suergen oder Ideeë presentéieren. Oft bréngen se Perspektiven an, déi mir als Politiker vläit net esou gesinn hätten. Puer Beispiller vu Petitiounen, déi e konkreten Impakt haten, D'Lëtzebuerger Sprooch an der Verfassung, Eng Petitioun, déi d'Lëtzebuerger Sprooch wollt als Nationalsprooch an d'Verfassung verankeren, huet zu enger intensiver Debatt an der Chamber gefouert. Eng Petitioun iwwert d'Legaliséierung vum medezinesche Cannabis huet de Wee geluecht fir e Pilotprojet, deen duerno zu engem komplette Gesetz gefouert huet. An eng Petitioun, déi gefrot huet, de Congé fir d'Trauerfäll ze verlängeren, huet zu enger konkreter Gesetzesännerung gefouert. Net all Petitioun féiert natierlech direkt zu engem Gesetz, mee jiddereen huet en Impakt op d'ëffentlech Debatt. Si brénge wichteg Themen op den Dësch a sensibiliséieren d'Deputéiert an d'Ministeren. A wéi geet et no der Audienz weider? Ma d'parlamentaresch Kommissioun decidéiert, ob si weiderféierend Schrëtt ënnerhëlt. Si kann d'Regierung opfuerdere Moossnamen ze huelen. Si kann eng eegen Proposition de loi ausschaffen, si kann eng Chambersresolutioun virschoen a si kann d'Thema an enger spéiderer Plenarsëtzung debattéieren. Och wann Är Petitioun net déi 5.500 Ënnerschrëften erreecht, kann se trotzdeem en Impakt hunn. All Petitioun, déi online verëffentlecht gëtt, kritt eng schrëftlech Äntwert vun der zoustänneger Kommissioun. Dës Prise de position gëtt der Petitioun ass e staarkt demokratescht Instrument. Si iwwerbréckt d'Kluft tëscht de Biergerinnen a Bierger an den Institutiounen. Si erméiglecht jidderengem, deen zu Lëtzebuerg lieft oder schafft, also och den Net-Lëtzebuerger, sech aktiv an d'Demokratie anzebréngen. Petitiounen hëllefen, den demokrateschen Dialog ze stäerken an ze garantéieren, datt keng wichteg Themen ignoréiert ginn, just well se net grad op der Prioritéitelëscht vun eis Politiker stinn. An der nächster Episod kucke mer, wéi Dir als Bierger duerch parlamentaresch Froen d'Regierung zur Verantwortung zéie kënnt. Abonnéiert dëse Kanal a sot eis an de Kommentarer, wat fir een Thema géift Dir gären iwwert eng Petitioun an d'Chamber bréngen. A wann Dir schonn eng Kéier eng Petitioun ënnerschriwwen hutt, wéi eng war dat a wéi ass et ausgaang?